א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכדיגע פרשה, פרשת בוא, פארציילט אונז די תורה וועגן מכות בכורות. דער אייבערשטער זאגט, והובלתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים. שטעלט זיך אויף דעם רשע, וואס טייטש והובלתי בארץ מצרים? כמלך הוא עובר ממקום למקום, אזוי ווי א קעניג וואס גייט אריבער פון איין פלאץ צו א צווייטע פלאץ, ובעבורה אחת, וברגע אחד, לא יקום כי לן. מיט איין אריבערגאנג און מיט איין סעקונדע ווערן אלע געשלאגן. די אמת איז אז דער רשע שטייט שוין אין מכילתא. מכילתא זאגט ועברתי בארץ מצרים כמלך העובר ממקום למקום. אבער רשי לייגט צו בעבורה אחת וברגע אחד כולם לויקין. וואס מ'דארף פארשטיין אויף די רשי, קודם כל, וואס האט רשי געשטערט אין די פסוק אז ער דארף עפעס ברענגען א גאנצע פירוש כמלך העובר ממקום למקום? צווייטנס, וואס איז די פשט פון כמלך עובר ממקום למקום? וואס מיינט דאס? און דריטנס, וואס לייגט רש י צו ביי והרע אחת וברגע אחד כולם לויקין? און וואס מיינט דאס בכלל? אין א פארברענגען פון שבת פרשת בא תשי ל ו, געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק ל ו, עמוד פֿינף און פֿערציק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די רש י. און האט מסביר געווען פאר רשע האט געבאדערט וואס דא שטייט אין פסוק ועברתי בלילה הזה בארץ מצרים. פריער אין פסוק זאגט דער אייבערשטער כה יאמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. דארטן שטייט אני יוצא און דא שטייט ועברתי. וואס איז פשט פונעם שינוי הלשון?

קיום אויף ויהי! די אייבערשטער זאגט און ס'ווערט געטון! וואס דארף זיין א אני יוצא בתוך מצרים ומאיס כל בכור? די אמת איז, זאגט דער רבי, אז די אייבערשטער איז נישט ארויס צו מצרים כדי צו הרג'נען די בכורים. דאס אז די בכורים זענען געשטארבען דאס איז געווען א תוצאה אויף דעם וואס די אייבערשטער איז ארויס פון מצרים. כה יאמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בסך מצרים, חצות הלילה דער אייבערשטער גייט ארויס אין מצרים, און אלס א תוצאה פון דעם, אלס א זייטיגע דרך אגב'דיגע זאך וועט זיין, וימות כל בכור בארץ מצרים, יעדער בכור וועט שטארבן. פארוואס איז דער אייבערשטער ארויס בסך מצרים? דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, וואו אייראין להצילו, איך גיי אראפ אין מצרים צו ראטעווען כלל ישראל, כלל ישראל איז אין מצרים, ס'איז ביטער, זיי גייען דורך א שווערע גלות, און דער אייבערשטער קומט און גייט זיך פארנעמען מיט די אידן זיי ארויסצונעמען פון מצרים, דאס איז די סיבה פארוואס אני יוצא בתוך מצרים, אבער ווען יוצא בתוך מצרים וועט אויך געשען דרך אגב אז ומאיס כל בכור. דערנאך קומט די פסוק, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, ווי קייסי קול בכור, איז משמע אז די אייבערשטער גייט יא אריבער גיין ועברתי בארץ מצרים, ער גייט ווי קייסי קול בכור, און מיר ווייסן טאקע אז די אייבערשטער האט זיך כביכול דעם אינגאנצן אריינגעלייגט, די אייבערשטער איז געגאנגען פון הויז צו הויז, ער האט איבערגעשפרינגען א אידישע הויז, איז וואס איז פשט אז דא שטייט אני יוצא בתוך מצרים אז די אייבישטער גייט צו ראטעווען די אידן, און במעשה כל בכור איז נאר א זייטיגע זאך, און דא זעט מען ועברתי בארץ מצרים ווי קייסעריגע בכור אז די אייבישטער גייט יא צו מצרים כדי צו הרג'ען די בכורים. אויף דעם ברענגט רש י די מכילתא כמלך הוא עובר ממקום למקום. ס'דא אמאל א קעניג ער דארף ערגעץ גיין, כדי גיין וואו ער דארף אנקומען, איז ער עובר ממקום למקום, און בשעת ער איז עובר ממקום למקום געשען פארשידענע זאכן. דאס איז די סיבה פארוואס דער אייבערשטער איז והועברתי, ער איז אריבערגעגאנגען אין מצרים, אבער נישט דאס איז געווען די מטרה, די מטרה איז געווען צו ראטעווען כלל ישראל. נאר מיר זעהן ער איז עובר ממקום למקום, ועוברתי, ער איז עובר ממקום למקום, ער גייט פון איין פלאץ צו די צווייטע פלאץ, און דרך אגב, ומאז כל בחור. און אפילו ווען ס'שטייט ויקייסי כל בחור, איז דאס נישט פשט אז די אייבערשטער לייגט זיך אריין צו הרג'ענען די מצריים, נאר ווי רשי לייגט צו בעבורה אחת, וברגע אחד כלו אלוקים. ווען א קעניג גייט צו א פלאץ און ער האט א ליסטע פון מענטשן וועם ער וויל שטראפן, איז יעדע איינס א זאך בפני עצמה. אבער אויב גייט ער ממקום למקום, און דרך אגב געשעהן פארשידענע זאכן, איז ער בעבור האחת וברגע אחד כולן לויקן, ער ליגט נישט אין די אלע זאכן, די אלע זאכן זענען דרך אגב'דיגע זאכן, איז אפילו ווען די אייבישטער ויקייסי קול בחור, איז דאס נישט אז אין דעם איז די פאוקעס, דאס איז די סיבה פארוואס ער גייט, ער גייט צו ראטעווען כלל ישראל, ער גייט נאר פאר דעם, אלע אנדערע זאכן ווי קייסי כל בכור ומעש כל בכור דאס געשענט דרך אגב, וואס פון דעם אליינס קען מען שוין ארויסנעמען א געוואלדיגע זאך, וואס מיינט דאס? די אייבערשטער גייט אין מצרים, ער לייגט זיך אריין, ווייל ס'איז די טייערקייט פון א איד, די זעלבע צייט וואס ער דארף שפרינגען צו הרג'נען די גויים, און דאס איז א דרך אגב'דיגע זאך, אבער פאר די איד לייגט ער זיך אינגאנצן אריין. מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין וואס איז פשט פון דעם וואס דער אייבערשטער האט איבערגעשפרינגען די גוי'אישע די אידישע הייזער און געגאנגען פון איין גוי צו א צווייטע גוי, און צוליב דעם ווערט די גאנצע יום טוב אנגערופן פסח, לכאורה אויב די גאנצע מטרה איז צו הרג'נען די גוי, צו הרג'נען די בחורים, איז וואס מאכט מען אזא גאנצע עסק פון דעם וואס די אייבערשטער האט איבערגעשפרינגען די איד? דאס איז דאך נישט געווען די עיקר, די עיקר איז געווען געוואלט הרג'נען א בחור מצרי, דא געווען נאך א בחור מצרי, געגאנגען פון איין הויז צו די צווייטע הויז, זיי האבן איבערגעשפרינגען די אידישע הויז, פארוואס מאכט מען אזא גאנצע עסק פון דעם וואס זיי האט איבערגעשפרינגען די אידישע הויז? מען רופט עס פסח ווייל פסח השם, אבער לויט ווי מען האט יעצט געזאגט איז זיך זייער געשמאק. די עיקר ענין פארוואס דער אייבערשטער איז געגאנגען אין מצרים איז געווען צו ראטעווען די אידן, דער פסח. פארקערט, די הרג'ען די בכורים אין מצרים וואס די אייבערשטער איז געגאנגען פון איין גוי'שע הויז צו א צווייטע גוי'שע הויז, דאס איז געווען א דרך אגב'דיגע זאך. די עיקר פאוקוס איז געווען די ראטעווען די אידן. און דער רבי איז דאס מסביר על פי פנימיות ענינים. גאולת ישראל נעמט זיך פון דעם וואס ועברתי בארץ מצרים, דער אייבערשטער אליינס עצמות מות איז אריינגעגאנגען אין מצרים, דער אייבערשטער איז געגאנגען ראטעווען די אידן, און אז דער אייבערשטער ראטעוועט די אידן איז ממילא די עצמות אמת, איז אלע זאכן באמת דארף זיין דרך אגב, אזוי ווי שטייט אין חסידות, כי הציבו ונבראו, דאס גייט אויף די העכערע מדריגה, סובב כל עלמין, עצמות אמת, אז דער אייבערשטער דארף נישט באשאפן, נבראו, ס'ווערט באשאפן פון זיך אליינס, איז ממילא וועגן דעם אז דער אייבערשטער גייט אין מצרים, ווערט עס וואו מייז, די בחורים מיט זיי ווערן געהארגעט, זיי שטארבן פון זיך אליינס אן קיין התעסקות פון דעם אייבערשטן. דאס איז אבער אלץ ווען מען רעדט וועגן אומות העולם, וועגן די גוים. דער אייבערשטער גייט, די דרגה פון עצמות און מהות דארף מען זיך נישט אריינלייגן אין דעם. אבער ווען מען רעדט וועגן כלל ישראל, איז אז דווקא ביי די דרגה פון עצבות און מהות, דארטן זאגט זיך ארויס די ליבשאפט פון דעם אייבערשטן אויף א טיפערע מדריגה, ווי ס'שטייט אין חסידות די פשט אויף די פסוק הלואי אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי. ס'דא אמאל אז יעקב, אידן, דאס איז א מורא'דיגע גוטע זאך, און אוודאי די אייבערשטער ליבט די אידן, און די עשיו איז א שלעכטע זאך, אוודאי איז עס די אייבערשטער פיינט, דאס איז אויף א נידעריגערע מדריגה, אבער עס איז דא אזא מין מדריגה וואס לגבי די מדריגה איז א לא אח עשיו ליעקב, יעקב און עשיו זענען ברודערס, ביידע זענען גלייך, ס'איז נישט דא א מעלה פון יעקב איבער עשיו, און פון דעסטוועגן דאך וואו אוהב את יעקב ואת עשיו שנסי, דער אייבערשטער איז בוחר אן קיין פארוואס, דער אייבערשטער איז בוחר יעקב און האט פיינט עשיו, דער אייבערשטער איז בוחר די איד, האט ליב די איד און האט פיינט דעם גוי, און במילא דווקא ביי די דרגה וואו עס דארטן איז אויך עשו ליעקב, די אייבערשטער עצמות און מהות, דארטן איז די זעלבע צייט ווערט די גוי געהארגעט בדרך אגב, אן דעם וואס די אייבערשטער זאל זיך אריינלייגן אין דעם. אין די זעלבע צייט די איד, די אייבערשטער ראטעוועט די איד, און ער לייגט זיך אריין אין דעם. וואס פון דא זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, נישט נאר דאס אז די אייבערשטער לייגט זיך אריין, נאר אויך צו וועלכע איד די אייבערשטער לייגט זיך אריין צו ראטעווען. די פסוק זאגט ולא יהיה בכם נגף, וואס טייטש ולא יהיה בכם נגף, עס וועט נישט זיין א נגף ביי אייך? אוודאי, מכות בכורות קומט צו די מצריים, אוודאי נישט צו די אידן. זאגט רשי, אויב ס'איז דא א איד אין א גוי'אישע הויז, וואלט דאך געמיינט אז ער זאל ווערן געשלאגן אזוי ווי דער גוי. זאגט דער פסוק ולא יהיה בכם נגף, ביי אייך ביי אידן וועט נישט זיין קיין מגיפה, אפילו ער געפינט זיך אין א גוי'אישע הויז. וואס לכאורה, פארוואס זאל דאס זיין אזוי? פארוואס זאל מען טראכטן אז א איד וואס געפינט זיך אין א גוי'אישע הויז זאל ווערן געהארגעט. מכות בכורות זיך געגעבן פאר די מצריים. נאר וואס דען? מען רעדט דא מכות בכורות, דאס איז די צענטע מכה, די הארבסטע מכה, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט שוין געטון עושות ומופתים, געשטראפט די גויים און דער אייבערשטער קומט דאך מיט א ציווי מען זאל בלייבן אין שטוב, איז דא א איד וואס איז נעבעך אזוי נידריג, ער איז נעבעך אזוי פארזינקען, אז ער האט נישט עפעס בעסערס וואס צו טון ליל חג הפסח, נאך אלע מכות אלע עוזות ומפסות וואס ער האט געזען, נאך די ציבור האט דער אייבערשטער געזאגט ואתם לא סייצים אויף איש מפסח ביתו, ווי געפינט ער זיך? ביי א מצווה אינדערהיים! וואלט איך געטראכט ילקה כמותם, אזא נידריגע איד וועט טאקע געשלאגן ווערן צוזאמען מיט אלע מצריים? זאגט אונז דער פסוק ניין! ולא יהיה בכם נגף, אפילו א איד וואס איז אין אזא מין נידריגע מדריגה, ער איז א איד ואיירא איד להצילו, אני יוצא מתוך מצרים איך וועל אים ראטעווען. וואס דא זעט מען א געוואלדיגע זאך, דער אייבערשטער לייגט זיך אריין אינגאנצן צו ראטעווען כלל ישראל, ביז אפילו אזא מין איד וואס אויף אזא מין נידריגע מדריגה. פירט דער רבי אויס, דאס איז די הוראה פאר יעדע איינער פון אונז ווען מען גייט צו צו מקרב זיין א איד. ס'איז דא אמאל איינער וואס וויל טענה'ן, איך בין טאקע גרייט צו מקרב זיין א צווייטע איד, אבער איך דארף בלייבן אויף מיין מדריגה, איך זאל חס ושלום אראפגיין פון מיין מדריגה, ארויסגיין פון מיין מדריגה, זיך צו פארנעמען מיט א צווייטע איד? ער איז אפילו נישט גרייט צו קומען אין בית מדרש לערנען, ער איז אפשר נישט גרייט צו לערנען בכלל, איך דארף ארויסגיין זיך פארנעמען מיט א איד מקרב זיין אים לאבינו שבשמים? ארויסגיין פון מיין מדריגה? זאגט דער אייבערשטער יא! ווי אזוי דארף א קנעכט זיך פירן אזוי ווי רבו ע? דער אייבערשטער זאגט איך גיי אראפ אין ערוות הארץ, אין טומאת מצרים, וואס אפילו א מלאך האט נישט געקענט דארטן גיין, וואס דען ביי דעם האט עס געדארפט זיין דער אייבערשטער אליינס, פארוואס? כדי צו ראטעווען א איד, במילא דו אויך דארפסט דיך אריינלייגן אין דעם, יא, מ'קען אביסל שמוציג ווערן, פארשטייט זיך ווען ס'איז אויסגעהאלטן על פי תורה, אבער מ'קען אביסל שמוציג ווערן צו ראטעווען די איד, און דאס איז אלץ פאר מתן תורה, כל שכן וקל וחומר מ'האלט נאך מתן תורה, ווען ס'איז שוין אנכי השם אלקיך, יעדע איד איז אלקיך, זיין כח און זיין חיות איז די אייבערשטער, אנכי. מ'דארף עס נאר אויפדעקן. וואס ווי דער רבי ברענגט דא א ווארט וואס ער זאגט אין א אנדערע שיחה מער באריכות, אז דאס וואס מ'זאגט פאר דעם בן רשע, אילו היה שם לא היה נגאל, אז אויב וואלט ער געווען אין מצרים וואלט ער נישט אויסגעלייזט געווארן, ווייל ער איז א רשע. אבער אין נאך מתן תורה, די איד'ס מציאות איז אנדערש, אפילו א רשע וועט ווערן אויסגעלייזט. איז זיכער אז מען דארף זיך אזוי אריין לייגן צו מקרב זיין א איד, און אז מען איז מקרב א איד, מקרב איין איד נאך א איד, דורך דעם קומט ארויס די גאולה פון כלל ישראל, און אז מען לייגט זיך אריין, די אייבערשטער העלפט, ביז ס'וועט זיין ואתם תליקטין לאחד אחד, וועט ארויסנעמען יעדע איינער פון די אייגענע גלות ביז די גאולה שלימה זאל זיין טאקע במהרה בימינו אמן, א גוט שבת.